Ýazmasy agyr düşen goşgy. Bütin oba garaşyp dur. Ýola bakýa hemmeler. Atasy pyşyrdýa. Geler. Geler. Geler. Gelnejesi pyşyrdýar. Gelermikä? Kim biler? Atasy göwünlik berýär. Geler-le, hökman geler. Gök toraňňyň saýasynda ýüzläp adam dymyp dur. Çekizeli ak haltadan turşy damja damyp dur. Ýygnanyşdy babadaşlar, içginler hem daşgynlar, Ne signal bar, ne şowhun, dymyşyp dur maşynlar. Geldi dürli maşynlar, gyzyl, sary, ýaşyl, ak, Geldi garaşylmaýanlar, garaşylýan gelenok. Göýä pikirem etmän. gürrüňler babatda ak guş kimin irkilip, ene ýatyr tabytda. Göterilerine garaşyp dur, köpük ören agaç at, ene ýatyr üstünde giň maňlaýly aga jet. Şol enäniň ogluna garaşyp dur hemmeler. Geldi tanyş, nätanyş geldi şondan öň bolar. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Iň söýgüli ulagy samolýot däl, Wolgadyr. Ýöne ol uçurýandyr, samolýoda deňeçer, şondan yza-ha galmaz, oňarsa öňe geçer. Ol henizem gelenok. Meger häzir ýoldadyr. Ýa-da iki eli hem ullakan stoldadyr. Tüweleme, uly adam bolup gitdi indi ol. Ýaňy bolsa has ullakan bir stula mündi ol. Sypaýmasyn birden diýip, oturandyr ýapyşyp, Owadanja gelinler çaý çekýändir çapyşyp. Üýtgeşikdir öňündäki, kişmiş, kemput, şokolad, Ýa gök çaýyň humaryna ýazýandyr bir doklad. Ýok, ýok, özi doklad ýazmaz, ýazýandyrlar başgalar, Ýaranjaňlar her sözüne Ellerim çarpyşarlar. O bolsa özi ýazan dek gülümsiräp ýylgyrar. Ýazanlar onuň deregine utanjyrar, ýygrylar. Ýigrimi ýyl mundan ozal gutarypdy bir wuzy. On oňa gutardanam tabytdaky ezizi. Güýzde pagta ýygypdy. Gusta körük çöpläpdi. Oglum ullukana kowda buýsanç bilen gepläpdi. Howdan gurdy, gazy gazdy. Laýa batyp dyzyndan ýygnanjasyn lükgeläp iberirdi yzyndan. Ogly üçin ak mütgölden bir haltajyk dikindi, üçlügini, manadyny, şaýysyny, köpügini artdyranja puljagazyn atdy şonuň içine, şeýle-şeýle kyrk ýaşynda ak çozupdy saçyna. Ogly okuwyny gutardy. Ene dertläp ýykyldy. Ol şonda sypap otyrdy bir gözeliň çokulyny. Dakýardy enäň pulundan her barmagyna bir ýüzük, gulagyna teneçir, bilegine bilezik. Söýüşdi, gujaklaşdy. Paýtagtdan jaý tutundy. Enesinden utanmady. Ene ondan utandy. Ene käte paýtagta gezmäge gelen wagty gelin diýdi, Ýok etsene, bir porsy garabag ty. Ogul diýdi, Ýakymsyz ýsiň bar-la, jan eje, bir eýýäm-de arassa bolmaly, myhman eje. Ene diýdi, Wah, jan ogul, her nije porsasak-da, Ulalansyň, ýetişensiň şu porsuja ujakda. Soňra bolsa uzak gije ýorganynda aglardy, daňyň ataryna mähetdel otla tarabylgardy. Şeýle-şeýle günler ötdi, aýlar ötdi nobatly. Edeni şowuna boldy, durmuş ony aýnatdy. Her sözünde bir oýun, her elde bir desmaly. Bir ýyl bäri saklap otyr has uly bir stoly. Bu gün bolsa enesi amanadyny tabşyrdy. Gelen telegrammany stoluna ýygşyrdy. Ony aýalyndan başga görkezmedi hiç kime. Är heleý karara geldi. Barsak borly üçine. Bütin obaň gözi ýolda. Garaşyp dur hemmeler. Atasy pyşyrdýar. Geler. Geler. Geler. Gelnejesi pyşyrdýar. Gelermika? Kim biler? Ýene de misli gozganýar. Geler balam, geler, geler. Onýança-da, Gelýär diýip, ardynda bir ýaşuly Göründi ýaşyl meýdanda Wolgalaryň ýaşyly. Geler diýdim ahbeti, bir daýandy atasy. Gara köýük ýüzüniň artyp gitdi ýagtysy. Onýan çady ýaşyl Wolga aşak indi ýapydan, geljek adamyň deregine şofýor çykdy gapydan. Şu gün gelip biljek däl, gyssagly bir iş çykdy. Birden ataň gözlerinden. iki çogdam ýaş çykdy. Ýetmiş ýaşyň içinde aglamadyk ol goja göz ýaşyny süpürdi-de, bir ýylgyrdy çalaja. O ýylgyryş ömür baky çykmaz meniň ýadymdan. Beýle aýylganç ýylgyryşy görmändim men adamda. Göterdiler enäniň ak guş ýaly tabydyn. Ýaz şemaly ýykjatdy üstündäki mawydyn. Salladylar çukur, ak saçly bir dünýäni. Içki öýüň gapysyna eltilende enäni iki omzuny diräp, çukuryň erňegine hiç giresi gelmedi, öz girmeli öýüne iň soňkuja pursatda-da öz ogluna garaşdy. Ýazsamam ýazdym weli.